warri biyya faranjii jirtan kun maaliif nama biyya baqaa jiru kana akkana silkii isaa dheessitan isaa maaliif diddan atii fi anis hundi keenya parsantiin torbaatamii shan dhibbarraa warri shaangishuungi jiru kun baqannee dhufne hin diddinaa tana akka nama samii gabbuu hin godhatinaa nama ispoonsara nama duraa wajji nyaatan hiriyuma teessan saahiba keessan arra ispoonsarri kun dhufee guusin ta'u lammaa diimaan nama baaftan Busy busy busy busy fiiyee busy busy busy ee fiiyee yaa mm fiiyee aduu zaa kudha lama akkuma biyyiti biraa qabdutti akkuma anaa feeti fi atis ka hundi Afrikaa fi eh, dachiin hundi jirtutti zaan zaa kudha lama zaan nu hundaaf wal qixa boo maali biizi biiziin biizi biizii dhiisii daqiiqa shan namaaf qabii saahiba kee hiriyaa kee obboleessa kee Nama ollaa keetii fira kee nama beektu nama hojii nyaatte hojii dhuyte godhi respoonsara. Hin dhageenye waan takka wanni kanaan jirtu soba faa nama jijjira. Hin qaanfattu kijiba. Ayikeer kun nami Minisootaa jira. Dawwalii lakkoofsi isaanii jala jira. Hay. Maal sii gooti istiin? Baqattee beeyta, rakkattee beeyta, beelooytee beeyta, cinqamtee beeyta. Akka nama achitti akkana samirraa dhabgajjee takkaa nuuma rakkina kana hin argini. Hin godhatin. obboleeyyan kan jiru ka keeniyaa jiru ka kaayiroo jiru ka ugaandaa jiru ka biyya fa- faca'ee biyya baqaa jiru carraa chaansii jiru kana nam shan shanii wal ijaarame godhi nama waa takka wanni si goon jiru ijoolleen waa hundeef dandeessi mallatteessi nama namni kun booruu galata kee Hin irraanfatu Habiibi. Maaluma rabbi si godha san. Warri biyyaatu warri mootummaa guddaan kunuu kanne carraa kan akkanatti kennaa giiftii kanne. Ati harki kee akkana waa safarramuu maa dida. Qalama nu- nu sikkanne yookaan qalama akkasii dura qabne itti maaqu. Namni kun hogguu dhufe tokko si namni biyya baqaa ture nama yuunivarsiitii ture wallaahi. Nama yuunivarsiitii turerra nama biyya baqaa tureetu irra obsa beeka, irra beela obsa, irra rakkoo obsa, irra tattaafata, irra si wanni kee galtiif. Osoo ati deemi hojii seeni hin jenneen deemee hojii seenu beeka. Namni biyya baqaa jiru nama yuunivarsiitii hoggu torba qaree caala. Naamani namni biyya baqaa keessa ture. Lakkuma amata lama amata amata sadi turuuni akka nama yuunivarsiitii amata meeqa barateeti namni biyya baqaa jiru. Soo kanaafuu nama biyya baqaa jiru hin tuffatin. Hin tuffatinaa. Boruu bakka gayaa. Kanaafuu, wal ijaaramaa nama gargaaraa. Nam tokko malee godhuu hin dandeessu jedhan. Marre marre jedhan hin jiinaa. Bakka takkatti haga nama kudhaniitii godhuu dandeessan is- isin shanan san. Namni ulaa teessan jecha hara duraaf hin rakkatina hanga san. Hojii seena namni. Carraa isaa haa mokkoratu. Mee bilis wal gargaaraa. Wallahi biyya baqaa kanatti namni hedduu rakkachuu jira. Namni hedduu rakkachuu jira. Hedduu jennaan. kaan hojii dhabee, kaan waan nyaatu dhabee, kaan bakka galu dhabee, kaan mala wallaalee, kaan kaayoosaa akkatti galma geessisu wallaalee itti dukkanoytee jirti. Kanaaf namni biyya ispoonsarri jiru jirtan namaaf godhuu dandeessan. Rabbumaa jecha namaaf laamee. Namni kun akkatti biyya galu hin qabu bar. Biyyaa behe bar. Konfidensii biyya galuu ni qaba hin qabu wallahi. Sumameef yaadi nama biyya baqaa amma torba amma saddeet ture. Biyya gale guu jaaniin mee. Akkamitti deebitee ganda san keessa jiraatta? Si jiraatti si hin jiraattu. Kanaaf haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Histii wallahi hin godhina. Waan danda'u namni if danda'a. Tawakkaltu walallah jaani. Waa namaa godhaa. biyya alaa jallataa fi nama urraa deemu duniyaa haasa duniyaa wallahi mee wal cinaa dhaabbadha ani isin hin dhiisu hanga isin ijoollee ta'e kana nama waan dandeessan hin gargaartanii jabaadha rabbi isinillee haa gargaaru warri godhu jirtanillee galatooma hedduu godhu jira soo jazaa kalaa chaawu